מסכת שקלים, פרק א', משנה ג'. גייט די משנה ווייטער, בחמישה עשר בואי, די פופצנטע טאג פון חודש אדר, שלחנות היו יושבין במדינה, זענען געזעצן מענטשן מיט טישן אין מדינה, זאגט באטעניו די ערשטע פשט מדינה דאס הייסט אלע שטעט נישט נאר אין ירושלים, די ערשטע פשט זאגט ער ס'מיינט ירושלים, די צווייטע פשט ברענגט עפעס א רמב ם אז מדינה הייסט אלע שטעט נישט נאר ירושלים. הכוונה משלחנות דאס הייסט מענטשן וואס טוישן אויס געלט, אז ס'קומען מענטשן וואס ווילן טוישן געלט, מען דארף האבן א מחצית השקל צו געבן פארן בית המקדש, איז זאל מען האבן ווי צו טוישן. בעשרים וחמשה און די פינף און צוואנציגסטע טאג פון אדר האט מען געוואלט מענטשן זאלן זיך שוין נישט פארלאזן אז מען קען שוין נישט טוישן, מען זאל שוין זען אז מען קען שוין נישט טוישן אין די אלע שטעט אדער אין ירושלים, היות שבמקדש מען איז נאר געזעצן אין בית המקדש, נאר דארט קען מען קומען. טוישן די געלט. מי שישב במקדש, פון ווען מ'איז שוין געזעצן אין מקדש, דאס הייסט פון די פֿינף און צוואַנציק די פֿינף און צוואַנציקסטע טאג פון אדר, דתחילה במשכן, האט מען שוין אנגעהויבן צו נעמען א משכן, מענטשן וואס האבן נאך נישט געגעבן קיין שקל, האט מען מאכט עס א שקל, האט מען גענומען פון זייער משכן, אז ביז ווילאנג דו ברענגסט נישט די געלט, גיבט מען דיר נישט צוריק דעם משכן. וואס מיני משכנים? וועמען, פון וועמען נעמט מען א משכן? לווים, וישראלים, סיי פון לווים, סיי פון ישראלים, וואס באטאנירער, וואס די חידוש לווים? וואס איז דא וואס זאגן, ס'איז דא א טענה וואס האלט אז מ'נעמט נישט קיין משכון פון די לווים, ווייל אין פסוק שטייט מ'נעמט פון כל העובר על הפקידים, מבין עשרים שנה ומעלה, פון אלע וואס מ'האט זיי געציילט פון צוואנציג יאר און העכער, די לווים האט מען דאך געציילט פון פון דרייסיג דרייסיג טעג און עלטער, אדער ווען זענען געווארן די אנדערע ציילן געווען פון דרייסיג יאר און עלטער. ממילא די לוויים הייסט נישט אז מען ציילט זיי פון צוואנציג און צוואנציג יאר, וועגן דעם וועט דרבה זאגן אז זיי דארפן נישט געבן קיין מחצית השקל, זאגט אונזער משנה אז יא, און מען נעמט אפילו פון זייער משכון, נעמט פון לוויים, ישראלים, גרים, ועבדים משוחררים, א עבד וואס איז שוין משוחרר האט שוין הלכה אזוי ווי א איד, און ער דארף צאלן א מחצית השקל. אבל לא אין נשים ועבדים וקטנים, מען נעמט נישט קיין משכנתא פון א פרוי, א פרוי דארף נישט געבן קיין מאכט א שקל ווען שטייט מתירה ונתן איש כופר נפשו אבער נישט א פרוי, עבדים האבן די אלע הלכות אזוי ווי א פרוי ווילאנג מ'האט זיי נישט אויסגעלייזט, מ'האט זיי נישט באפרייט, און קטנים אפילו זאגט בעל תניא אפילו שוין היי ווי שטייט צרות אויב איז לאנג איז נאכנישט אונטער איז נאכנישט צוואנציג יאר דארף ער נאכנישט געבן מחצית א שקל, זאגט די משנה כל קטן שהתחיל אביו לשקול על ידו יעדער קטן וואס זיין טאטע האט שוין אנגעהויבן צו געבן פאר אים אמאל א מאכט זיך א שעגל, שוב איינער פוסק, דארף זיין טאטע ווייטער זיך, טאר זיין טאטע זיך נישט אפשטעלן, ער מוז ווייטער יעדע יאר געבן פאר אים א מאכט זיך א שעגל, זאגט באטעניו אבער אויב זיין טאטע איז נפטר געווארן, דארף ער אליין געבן. זאגט די משנה, ואין משכין את הכהנים, מען נעמט נישט קיין משכין פון כהנים, מפני דארקא שלום, כדי ס'זאל נישט זיין קיין מחלוקת ביי אידן צו זיין שלום, נעמט מען נישט פון די כהנים, זאגט באטעניו, כהנים זיי טוהן דאך אלע קרבנות, און ס'האט נישט קיין פשט אז מען זאל פון זיי צונעמען, פאר זייערע פאר זיי זאלן נישט געבן קיין שקלים זיי ארבעטן דאך פאר אונז און בעצם איר לייגט צו נאך א זאך אז אפילו אויב זיי ארבעטן נישט אפילו אויב זיי וועלן שפעטער נישט געבן קיין מחצית השקל אבער אנשטאטס זייער ארבעט ווערט גערעכנט כאילו זיי האבן געגעבן א מחצית השקל און ממילא אזוי ווי מען געבט פאר אלע ארבעטארס פון בית המדרש פון די געלט פון די מחצית השקל אזוי וועט מען זען שפעטער איז קען מען אויך די כהנים אויב זיי האבן נישט געגעבן איז נישט אזוי געפערליך.